ahee mina i za swa ka chauke a ka youtube channel swa ka chauke tv ni ba manta livele la ka vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscribe ka channel swa ka chauke tv na khensa ikomu ya so ka siku ra namuntlha na ta vulavula hi hi xongi katarhangani loyi a a a ti vitanaka katarhangani Ematshan'weni ya ku va a ti vitana xongi ex ya ya rhangani tanihileswi va nga hambana swi tiveka ku misava hinkwayo ku sesi Khanyisa hi vona lava se va nga va nga nsati wa wa buti Prince Rhangani va va va post-ini namuntlha ka ka Facebook namuntlha ku nga ti fayifi hi n'hweti ya. ya hi hi n'hweti ya ya ya ya May hi lembe ra twenty twenty two ya va post va kombisa timhaka ta ku ku na album leyi nge le ku teni tanihileswi ni nga swi vula na mina ku ve te va ta humesa album a ni xongi va kombisa timhaka ta ku na album leyi nge le ku teni yi ta huma mundzuku mundzuku ku nga ti six ta May hi twenty twenty two hi ndlela yo fana na yaleyo ahe loko qambi yi bini album yi ri kahle yi ta va yi bini loko loko qambi yi chaya yi hasahasa yi ta va yi chaya yi hasahasa loko yi nga bangi a yi bangi hi fanele hi amukela swilo swo fana na sweswo hi ndlela yo fana na yaleyo ya so ku na tinghoma laha tinghoma ta kona i tinghoma ta yi ta yi twelve mara ku na ti-remix timbirhi leri ngo tinghoma leti nga qambiwa kota ku ri tinghoma ta ta yi ten Track number one joko ra vutomi maholovisa munhu wa munhu n'waxinavela xisayizani risinga featuring mambawulelo ngati ya vusiwana ndzorila va maseve ta vuya tihomu kaya na xisayizani remix na va maseve remix hi ndlela yo fana leyi to tingoma leti ti nga ti nga kona a ka album ya ya xongi ka ta rhangani ko va ku loko loko ni ni ni ni ni ni langutisa leswi album leyi yi nga yimisa xiswona ku fana na nghoma yo yo fana na vo ma holovisa na nghoma yo munhu wa munhu na n'wa xinavela. na xisayizani loko mo loko loko loko mo twa loko mi vona mavito lama ku ta swin'wana laha miehleketweni ya n'wina ku ta yini ku ta ku xongi u u u album leyi yi taleriwe hi swirilo na swi na swicele swirilo leswiya swo ti putaputa no la ta bifa no chingachinga so hi leswi album leyiwani yi nga taleriwa hi swona loko mi langutisa nghoma yo fana na track number five va ngo xisayizani. swi twala nga ku la ta ku lwa munhu wa xinuna ku u na u na xisayizani ni ta swi vekisa sweswo tanihi ku eh, ni la ku tirhisa language ya kahle ma vo swi twala nga ku ku na ku na ku na tinghoma leto tala leti nga ti nga bifa prince rangani ku fana na na munhu wa munhu obvious i i sesi luya a nga tekela a nga xi tekela a nga tekela xona lexiwani xonge a nga xi tekela i i i i nuna eh the way ni swi twisaka xona na maholovisi ku ri album leyi ta loyi swicele hi ku komisa album leyi ta loyi swicele ene xin'wanyana futhi lexi mi ni nga xi vulaka i ku xongi qambi yin'wana na yin'wana loko ku ri hi ku yi lava ku humesa album hi fana hi twa ku va ku ri na nghoma yo karhi leyi hi hleketaka hi that particular artist let's say hi lava ku twa Okay va ku Benny Mayengani wa humesa ku na nghoma yo karhi leyi hi nga ta n'wi hleketa hi yona ku okay u tshame a ba swa ni fanela hi lowu ba emalambani ma vo so ko fana xongi okay xongi u bi album hi yihi nghoma leyi hi tivaka ya xongi yi nga hit ku hava at least vanhu a va twela xongi vusiwana hi ku va va n'wi sapota kumbe hi ku va va xava ti-cd ta yena kumbe album ti a ti-music wa yena hi ndlela yo fana na leyi hi mhaka yini hi mhaka prince rangani the producer hi mhaka a tshama na prince rangani kumbe ku a ri kata prince rangani ma vo se sweswiwani a ku na ku hi ta n'wi twela vusiwana vanhu a ku na ku ti-chances ta ku vanhu va n'wi twela vusiwana va ya xava cd ya yena kumbe va va xava music wa yena ti ta va ti ri le hansi because u sukile aka aka aka munhu loyi a rhandziwa hikwalaho ka yena ma swi vona because ku na nghoma leya beni mayingani xi nga yi xi nga yi tlanga beni mayingani xi nga yi tlanga hi lembe lela ra ra 2015 loko xi ta ba album ya ya mm, album leya kondo wa tuva ku na nghomanyana yin'wana ya ku um eh, eh, eh, loko yesu u nghene yerusalema a khandziyi xidokani loko a kha a famba xidokani vanhu va ba mavoko va ba na mikhwele va ba na swivuvutana um xidokani lexiya a xi twa ingaku beliwa xona mavoko laya kasi a ku beliwi xo mavoko leswi nga tikomba ku a ku beliwi xo mavoko xi te xi loko se ku ku ku ku ku yesu a nga ha ri kona laha xi tlhela xi tlhelela laha yerusalema i va xi teka va xi pana va nga xi beli na mavoko why i ku vanhu lava a va bela yesu kreste mavoko va kha va nga beli xidokana same applies aka xongi xongi vanhu a va n'wi fevha kumbe a va n'wi zama ku n'wi twela vusiwana va n'wi sapota hikwalaho ka ku va ku ri na prince rhangani a kusuhana yena ma yabo e jarila boy sorry boy sorry boy ya so so so so hi swo sweswo hi swo leswi mina ni nga swi vulaka hi album leyi wona ya xongobongo hi le ku teni a hi album i album leyi nga ta va yi nga ri ku tsakiseni na chumu a hi album ya chumu hi ku ya hi mina ku ta ku ri album leya ku u to yi twa ivi u tlhe u dileta hi swo leswi nga ta endlisa swo ka album leyi wona xihungu nge le ku teni i ti-album leta ta ku loko u yi chayisa u tlhe u dineka no dineka so u yi chayisa ku u tshama kha u ba next i ti-album ta ta ku u tshama kha u ba next kha u ba next kha u ba next a ku na nchumu xi nga ta xi ri kona a ku na message wa nchumu u nga ta wu ri kona a ku na nchumu xa interesting album ya xungu rhangana there is nothing special about this upcoming album ya xungu ma ni twisisa so a ri hedzi a hi tweni komnduku mi nga ta ku veve hi sweswa ka mina mara ni ta kombe ku loko se swilo leswi ni swi vulaka se mi kha mi swi twa kumbe mi kha mi swi experience ka album liya mi tlhela mi vuya ka mi mi ta commenta mi vuya mi mi mi mi mi hlamusela mi confessa ku ri leswi a ni swi vula hi swona a ku na nchumu xi nga le ku teni ka album ya xongo ku hava nchumu ma twisisa so ni ta kombela ku mi nga rivali ku subscribe n'wina mi subscribe ku n'wina mi rhandza content ya swa ka coke tv na cancer i ku